Tabrat tis snat n Buṭrus, ixef amenzu, Slam, Semɛun Buṭrus aqeddac yerna amceggaɛ n Yasuɛ Lmasiḥ. I wid akk i wumi i d-yettunefk liman yesɛan azal am win-nneɣ, s uzekki n Yillu-nneɣ akked wemsellek Yasuɛ Lmasiḥ. Nneɛma akked lehna a wen-d-ttunefkent s ṭṭaqa. S tmussni n Yillu akked Yasuɛ Ssid-nneɣ, aḥraz n tidet. Tezmert n Yillu tefka-aɣ-d ayen akk ilaqen i tudert akked d tuggdi n Yillu. S ttawil n tmussni n win i ɣ-d-isawlen s lɛaḍima-s akked lefdi-s, yid-sent, I ɣ-d-ttunefkant lewɛud ɣlayen yerna meqqrit mliḥ, i wakken yis-sen ad tettekkim di ṭṭbiɛa n Yillu, kenwi i irewlen i lefsad i d-tettarew ccehwa di ddunit. Ɣef wayagi, xedmet akk lmeǧhud-nwen i wakken ad ternum i liman-nwen ḍḍarafa i ḍḍarafa Tamusni, i tmusni rrẓana, i rrẓana ṣṣber, i ṣṣber tuggdi n Yillu, i tuggdi n Yillu lemḥibba n tegmat, i lemḥibba n tegmat leḥmala. Axaṭer ma yella deg-wen wannect-agi s ṭṭaqa, ur ken-ittaǧǧa ara ad tilim d imeɛdazen, Neɣ mebla lfakya. Deg wayen yeɛnan tamussni n Ssid-nneɣ Yasuɛ Lmasiḥ. Win ur nesɛi ara annect-agi, d aderɣal, ur ifarez ara mebɛid. Ittu belli yuzday si ddnubat-is n zik. Ihi, ay atmaten, Xedmet lmeǧhud-nwen ad terṣim asiwel i d-tettusawlem akked lextyar i tettwaxtarem, axaṭer ma txedmem akka, d lmuḥal ad teccḍem. S wakka, a wen-d-ittunefk ad tkecmem di litteɛ ɣer tgelda n dayem n Ssid-nneɣ Yasuɛ Lmasiḥ, Amsellek-nneɣ. Ɣef wayagi i ilaq ad ken-id-smektayeɣ dayem deg wayagi, xas akken teẓramt yerna teṭṭfem mliḥ di tidet i wen-d-ittunefken. Ttwaliɣ belli d lḥeq fell-i skud mazal-iyi deg uqiḍun-agi, ad ken-id-ssakayeɣ s usmekti ara ken-id-smektayeɣ, axaṭer ẓriɣ belli qrib ad ǧǧeɣ aqiḍun-agi, akken i yi-t-id-isken Ssid Yasuɛ Lmasiḥ. Ad xedmeɣ lmeǧhud-iw merra, i wakken mbaɛd arwaḥ-iw ad tizmirem ad tesmektayem dayem ayagi. Awal n Yillu d lsas iṣeḥḥan, mačči d timucuha. I d-snulfan yemdanen s ẓẓwar-nsen, i netbeɛ mi wen-d-nehder ɣef tezmert akked tisin n Ssid-nneɣ Yasuɛ Lmasiḥ. Lameɛna imi nwala s wallen-nneɣ lɛaḍima-s, axaṭer ittunefk-as-d sɣur Yillu Ababat lɛezz akked ccan, Mi akken i d-teffeɣ taɣect-nni sɣur Yillu, bab n lɛezz ameqqran, tenna-d, Wagi d Mmi ameɛzuz, yis-s i ferḥeɣ. Taɣect-agi, nesla-yas s timmad-nneɣ Tekka-d seg igenni mi nella yid-s ɣef udrar iqedsen, yerna nesɛa awal n Lenbya i yellan d ṣṣeḥ, texdem mlem mliḥ mi tettaram ddehn-nwen ɣur-s, am ɣer teftilt iceɛlen deg umkan yeṭṭulmen, alamma yebda yettali wass. Yerna ifeǧǧeǧ yitri n ṣṣbeḥ deg wulawen-nwen. Uqbel kullec, ḥṣut ayagi, ula d yiwen n uciri n tira ur illi d tefsir n yiwen kan akka weḥd-s. Ala, leɛmer i d-ikki uciri s lebɣi n umdan, lameɛna s lewhi n Ṛṛuḥ Iqedsen i d-hedren yemdanen sɣur Yillu. Amin.